i arwyddo'r Cymraeg efo'r myfyrwyr fyddai'n trio dechra bob sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym a wedyn yym ma' hynny'n yn ffordd dda ddo' i mi o o godi ymwybyddiaeth felly. Yym a 'yd yn o'd weithia' pan ma' nw'n siarad Saesneg efo fi os 'dan ni 'di cytuno flaen llaw bo' nw'n hapus i mi siarad Cymraeg os 'dyn nw'n dallt yym bo' ni'n gneu' hynny so ma' gynna fi fyfyrwyr sy'n siarad Saesneg efo fi a fi'n siarad Cymraeg yn ôl efo nw 'lly. A ma' hynny'n gweithio reit dda fydda' i meddwl. Yym a fi'n trio neu' siŵr bo' 'na ddigon o adnodda' Cymraeg yma i dd- bobol ddefnyddio os o's angan Ond dydy hi'm yn hawdd cael yr adnoddau Cymraeg bob amser, yym, felly fydda i'n fydda i trio beth bynnag. Dwi'n meddwl bo' myfyrwyr yn elwa hynna o hyn yn y llyfrgell, oherwydd bod rhan fwyaf myfyrwyr yn defnyddio'r llyfrgell mwy na dim ond un grŵp fella, fetha fysa un staff dysgu yn weld felly. Yym, ma' rhan fwyaf o'nyn nhw'n dod yma, ddim i gyd cofiwch achos dydy powb ddim yn defnyddio'r llyfrgell, ond yym ma' lot fowr o'nyn nhw yn defnyddio'r llyfrgell. A wedyn dwi'n gweld mwy na canradd na rhan fwya bobl dwi'n meddwl, yym wedyn ma' hynny'n helpu dipyn. Yy ma' nhw'n cael gweld awyrgylch Gymraeg a pobl eraill yn gweithio'n ddwyieithog yma hefyd, yym ma' hynny wedyn yn ella hybu nhw i i weithio drwy y ddwy iaith ac ella yn Gymraeg hefyd felly.

Yym, a wedyn ma' honno ar gael i bawb trwy'r grŵp cyfan yym am ddwyieithog. Wedyn nesh i greu honno yn yn Gymraeg i ddeud y gwir a wedyn cyfieithu hi'n hun 'lly i'r Saesneg wedyn so ma' hi'n ddwyieithog ŵan. Yym a ma' lot o bobl yn licio honno. Dwi'n trio creu awyrgylch Gymraeg a wedyn fyddai'n creu digwyddiadau Yym, llawer iawn ohonyn nhw yn y llyfrgell. Y- yr un diwrnod llyfr di'r un mwya 'dan ni'n greu yma. A dwi'n trio neu' hwnna i gyd yn ddwyieithog. Yym, a ma' 'na awduron Cymraeg yn dod i fewn i siarad. Weithia' ma' nhw'n gor'o' gneud yn ddwyieithog hefyd 'lly. Ond yym ma' lot yn ca'l ei neud yn Gymraeg i ddeud y gwir. A wedyn mae 'na ysgol lleol yn dod i fyny efo ni'n darllen, ma' myfyrwyr yn darllen iddyn nhw, yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg i i plant bach. Yym a ma'n gweithio reit dda, 'dan ni'n cael pob math o betha'n digwydd yma. Ond ma' gynnon ni glwb darllen hefyd, ma' gynna i glwb darllen Cymraeg a clwb darllen Saesneg a clwb darllen cymysg hefyd. Wedyn ma' gynnyn nhw'r dewis wedyn pa un i ddod iddo fo 'lly. A i trio yym dechrau bob sgwrs yn Gymraeg a gorffan bob sgwrs yn Gymraeg, neu trio neud bob sgwrs yn Gymraeg. Ond os 'dyn nhw ddim yn yn neallu, wna i ddechrau yn Gymraeg a wedyn deud siŵr bod fi'n deud diolch neu ta ta neu hwyl neu rywbeth ar ddiwedd bob sgwrs. Yym.